Sen kim? Nireden? Men Gülnur Daşoguzdan. Ýigidiň barmy? Ýok. Ýokmy ýa kak by ýok? Ýok. Top bir, oglana gelişmeýän häsiýet. Suwjuk syrasa. Näme näme? Suwjuk syrasa. Suwsuz kalsa? Suwjuk syrasa. O näme diýmek? Çepa, kak skazać. Kilçerse. Şosorak, o näme diýmek? Men düşündirsemkäm. Serýozny bolsa gowy görýän.

Täze rubrika Göz öňümde. Seň etmeli işiň gözüňi ýumup, arzuw edýän ýigidiňi şekillendirmeli. Men özüm soraklary berýän, sen aýdýaň, okey? Daway, gözüňi ýum. Şekillendirdiňmi? Hawa. Açmaýa gözüňi. Gülnuryň arzuw edýän ýigidi aýyna näçe dirham gazanýar? Bilemok näç näçe gazanýan. Arzuw edýän ýigidiň näçe manat bor. Toşnyý dirham gazanmaga. Näme üçin imana dirham? A ço ni manat? A ço ni dollar? Näme üçin dirham? Daway manat tapaly ýa. Näme üçin dirham diýdiňiz? Rast. Ne Haýsy saňa ýakyn? Dollar. Bolýa. Gülnuryň arzuw edýän ýigidi aýyna näçe dollar gazanýa? Bilemok men ýöne iň köp gazananym aýda iň köp alty müň dollar gazanyp gördüm. Bir aýda. Seňkini soramýa. Bilýän. Menden çuçut pobольşe. Primerno näçe iks köp gazanmaly? Näçe iks köp? Iki esse, üç esse, dört esse, bäş esse, on esse. Näçe gazansa özüne peýda? Näçe özi gazan kän gazanyp bilse özünede gowy erkek adamyň. Ok. Gülnuryň arzuw edýän ýigidiniň kişiligi näçe santimetr bolmaly? Men kaşlöge seredemok. Men semeýnoý obstoýatelstwa girensoň seredip bilýän. Soň birden kiçiräk bolsa kişilik? Kiçiräk bolsa men bara. Men alyp çykýan. Sen näde bolup çykýaň? Işleýän. Işläp görmedik zadymy? Bäriniň ady näme wapşe? Studio on bäş. Owadan studiýaňyz bareke hökman surata düşmäne geljek. Gaty bet. Gyzlara gerek zat ştaý. Dýewuşki, bet ýer bar eken surata düşmäne, hökman geliň. Adyňam aýda. Studio on bäş.

Näme üçin ýetmiş nol ýedi? Prosta tak. Özüň goýduňda instagramda şo ýaly at. Manysy ýokmy? Ýok, prosta tak. Hemme goýýar, öňüme çykýar diňe ýetmiş nol ýedi menem goýasym geldi. Näme üçin ýetmiş nol sekiz däl? Kresiwo. Ýedi nol nol ýedi. Ýakynda Dubaýa baryp gaýdypsyň. Näçe raskoçikda? Ýedi müň ýedi manat çykdymy? Ýa ýedi müň ýedi dirhammy? Köp çykmady. Primerni şo töwerekde-dä. Nýet, mal. No, primerno näçe manat? Iki-üç müň dollar. Maly da. Oglanlar köp lak atýaň. Da. Iň beti haýsy? We kimden? Iň beti Iň beti bilemok. Prosta instagram tiktokda ýazýalar okap oturýan hiç haýsyna jogap bermen ýöne okaýan hemmäň ýazan zaproslarym. Şo okanlaň arasynda haýsy bet? Okan wagtyň ýüregiň biraz çaltrak urup başlady. Biri ýazypdyr arada Eger sen dagyň orta arasynda bir gül bolsaň, Menem sen solmarsyň diýip, gözýaşlarym bilen seni diýä. Günde suwlasam diýä, sen meni söýermidiň diýä. Iň bet swidaniýa näle geçmeli? Iň bet swidaniýa? Hakykat aýdaýyn. Ýok, ýalan gürle. Köçede obyçnyý aýlanmaly.

Ýekeje gyzylym bar. Muny Moskwada ilkinji aýlygymy aldym. Özüm. Başga gyzylyň ýokmy? Ýok. Sataň o. Russiýada näme işlediň? Işledim, okadym. Näme işlediň, näme okadyň? Iki ýyl okadym.

Restoranlarda posuda ýuwýardym. Käwagt ofisiantçylyk edýärdim. Çaý bişirýärdim. Indi nirelere gidip görjek? Nesip bolsa Türkiýä. O ýerde näme bar? Okuw täzeden synanyşjak. Poka şto. Entäk on dokuz ýaşymda okajak. diplom almaly. Ejemiň, kakamyň isleýän zady çagalar diplomly bolmasy. Özümiz wagtynda gezmedik, daşara zant etmedik, ýöne siz geziň diýýär bize. Biz üçin ýüwürýärler. Haýsy hünärden girjek? Lukmançylyk eger bolsa. Ýa-da eger okuw bolmasa Türkmenistana synaşyk. Stomatologmy? Bolup biler. Pula diş goýup bereýin soň. Nesip bolsa. Özüňi ýyldyz duýýaňmy? Ýok. Tiktokda näçe manat gazanýaň? Men tiktok gazanmak üçin açmadym. Gazanamok hiç zat. Tiktok men aýyrdym. Wideolarym suratlarym. A nädip nirden gazanýaň. Doganlarym ejelerim bakýa kakam bakýa öýde öýden çykamok ekonomika ekonomly ýaşaýan. Raşeda wagty sen bakýadyň indi bolsa bular bakýada. Wagtlaýynça. Soň türke gitseň kim bakýa. Men. Gazanan wagtlaryň. Bir günde maksimum näçe manat gazanyp gördiň? Bir günde maksimum iki ýüz dollar gazanyp gördüm. Nireden? Bir gün işden çykyp klininga gitdim uborka Moskwa Sitide. Şonda Telegram arkaly gitýän gruppa bar şol işe baramda şo taýynyň eýesi Ýene bir gyz zat ikimize her haýsymyza berdi-de. Aslynda on müň rubllik gürleşik sä iki etaž köý, ýüz dollar, ýöne üstüne ýüz berdi. Türkmen mediada kumiriň kim? Bet-belli. Ýa ondan başga? Ýok. Miss Türkmenistan kim? Men. Aýnully näme, oýunjakmy saňa? Gaty gowy aýal, oňa sözüm ýok. Hemmänem gowy görýän. Daway telegram kanalymyz üçin birte eksklýuziwnyý tik tok tans lýubo lip sink. Siziň telegram kanalyňyzy men öňdenem badyryn. Başyndan bäri. Gowy şu ýere bir zatlar eksklýuziwnydygy ýükläýle. Näme ýükläýle? Aýdym. Aýdym aýdyp ber gowy. Na kakom ýüzüke? Lýuboý. Iň gowy gören aýdymyňy aýdyp ber. Iň gowy görýän aýdymym Iň gowy görýän aýdym Şu taýa gelip men türkmen aýdym diňläp başladym. Öňem diňleýädim ýöne kän däl. Diňläp başlan aýdym çyma saýk däli. Dawai top üç türkmen aýdym. Top üç türkmen aýdym. Garaş biraz birinji ýer. Senden aýry bolmak kyn aşgabat. İkinci ýerde ýykdyň serhedi. Täze ýüz aýtýar. Iň köp diňleýän aýdymym. Üçünji ýerde hemme aýdym diýäýin. Diňe türkmen diňleýän şu wagt. Ýa üçünji ýa menem bir sany aýdym aýt boldy. Hmm. Resulyň Sen meň ýekäm aýdymy. Sen meň ýekäm. Ýene mixeter goş telegrama ugra diýýäs. Täze ýüzüň serhi ýykdyň serhediniň aýdymynyň gowy barýan ýerim ma. Daway. Ümüm. Söýgüden ýanan aýdymlary diňleýän ýöne hiç hili söýgüden ýanamok. Ýakdyňmy? Diňe ýakýan. Alow ekeniňä. Mhm. Köp ýakdyňmy? Bolup biler. Adam meň adymdan ýalňyş zatlar gürleýän gyzlar oglanlar kän ýakandyr indi aşalar. Gyzlaram ýakýaňmy? Aý bolup biler. Gaty kän gyz. Direktymada ýazýalar hatda. Gyzlarmy? Hmm. Lakmy? Lagam atýalar. Onnoň meň söýgülim saňa ýazdymy diýibem soraýanlar bar. Men sen diýip söýgülim bilen uruşdym diýýänlerem bar. Mediada halamaýan adamlaryň barmy? Syr bolup galsyn. Birisiniň adyny tutala. Sapaýew. Blitz soraklar. Men sorag berän sen maksimalny tiz jogap bermeli. Okey. BMW mi ýa Opel? BMW. Aýfonmy ýa parkda gezelenç? Parkda gezelenç. Ýüz bir gülmi ýa bir gül? Bir gül. Pulmy ýa söýgi? Pul. Seni düýşünde gören oglanlara bir zatlar diýjek bolsaň, diýip bileň. Meni düýşünde görýän oglanlar. Näme deýin? Hiç zadam diýibilmeýän. Olaryň düýşüni men kontrol edemog-a.